Tagi d yiwet n ubas taqbaylit i kun yettawḍen si tɣawswa n Radio Monte Carlo. La sselaman nwen. Iḍ-agi, tikli lmumen. Acḥal yid-wen yeslan i nuba tamezwarut nesɛa d aseb tamdit ilindi ass wis xemsa n inayer. Imken mačči aṭas yid-wen. Ma teslamt, tecfam ɛni ɣef acu nehḍer? Ḥasiset ad awen-smektiɣ. Nsemma-yas i nuba-nni aman yeddren, ala xaṭer win iḥemmlen Sidna Ɛisa ittili am win iteddun deg lxali n ddunit, ifud, ibɣa aman yeddren n wawal Rebbi, iwakken ur yettayes ara. I nekk nhedreɣ-as i yiwen ilan d amasiḥi weḥd-s deg taddart-is, ur tesɛiḍ ara win ara k-iseḥfḍen, ur tesɛiḍ lemwansa deg ubrid n Lmasiḥ. Neɣ imekn tettḥessis yiwet tmeṭṭut iḥemmlen Sidna Ɛisa i t-itebɛen, argaz-im mazal-it d ineslem, mazal ur yufi lɛafu d lefraḥ d lehna ay tufiḍ kemmini deg Lmasiḥ. Dɣa weḥd-m ay telliḍ deg ubrid. Imekn llan ilemẓiyen neɣ tilemẓiyin yumnen s Sidna Ɛisa, lameɛna ur tefhimem ara amek ara tetebɛem. Nnuba-agi tella fell-awen, s ddukkli, seg ssebt ɣer ssebt, ad naḥfeḍ akter wakter ɣef umeslak-nneɣ Lɛaǧeb iddren ɣer uyeffus Rebbi.

Suffɣet ayen yumessen ad nelḥu tikli lɛalya ay nedkert deg yir-nni. Tikli lɛalya ara yeskenen i wid i aɣ-d-izin belli Sidna Ɛisa amsellek neɣ yesɛan tazmert ad ixdem deg-neɣ ad aɣ-yesselḥu akken nettkel fell-as. Nesemma-yas tura i nuba n wass n ssebt tikli lmumen. Neḥfeḍ aṭas aseggas-agi ɣef tikli yuklalen win ittusemman d lmumen n Sidna Ɛisa. Lameɛna Cciṭan ibɣa ad isseɣser tikli-nni, ad ikkes lemɛacer i yesɛa lmumen-nni s Sidna Ɛisa amsellek-is. Daymi, cceɛr-agi n aḥebbir ɣef leḥwayeǧ yesmerda akal n Amasiḥi deg tikli-ines yeṣfan. Leḥwayeǧ-nni i s-ikksen lefraḥ d lehna n wul i yufa s laman deg Lmasiḥ. Tecfam acu-tent leḥwayeǧ-nni? Amezwaru asgermed, tismin, ccek, zzux. Llan wiyeḍ diɣen. S lmithal-nniḍen, leḥwayeǧ-nni ttuɣalen am idɣaɣen ittbucin, isserglen acarcur n waman. Kunwi zedɣen adrar, tessnem icercuren-nni n waman i d-iṣubben ɣer yiɣzawen. Mi ara ṭṭuqten waman, kulci deg ubrid, iɣzer-nni d azegzaw. Cebḥen ijeǧǧigen, tṭṭuqet rrbiɛa, ṣeḥḥan ṭṭjur. Dɣa iɣzer, mi ara d-yaweḍ ɣer luḍa, yettawi aman, tudert, ṣṣeḥḥa, i tibḥirin d igudalen. Ɣas nnuba-nsen tibḥirin-nni ttuɣalen d lbaraka i waṭas medden mi ttarran lfakya d lxuḍra s ṭṭaqa. Ata i wayen yebɣa Rebbi ad ixdem deg ddunit deg ubrid umasiḥi. Yebɣa mkul amasiḥi ad yuɣal d iɣẓer, ma tebɣam. D iɣẓer i ttawin waman i ddren Rebbi ɣer wid i s-d-izzin ifuden. S lmithal-nneɣ, Ma yella iɣeẓẓer yergel, tibḥirin n lewḍa ur rbiḥen ara seg waman-nni. Nneqla ur tettemɣay ara akken ilaq. Lxuḍra d lfakya xuṣṣen. Iferrawen n ttjur werraɣ-iten, lfakya ulac. Lxatima ulac lbaraka. Akkagni ma mɣin deg wul lmumen asgermed, tismin, ccekk d zzux, acercur n lbaraka ibɣa Rebbi ad isɛeddi seg tudert d tikli ines,

Yelzem-as i kul win ittusman d amasiḥi ad issuter iman-is ma yella d amasiḥi s wul neɣ s uqmuc kan. Qqareɣ-awen ayagi alaxaṭer ssneɣ deg tmurt llan kra deg wwen iqqaren tellam d imasiḥiyen alaxaṭer lejdud-nwen tebɛen ddin-agi. Lameɛna, yella lxilaf ameqqran gar amasaḥi uqemmuc d umasiḥi b wul. Iyaw ad nuɣal ɣer lmittal-nni n yiɣzer. Iɣzer iqquren, iqqimen deg unebdu merra mebla aman n lɛinṣer ifuḥ. Uqbel ara yawi waman n lɛinṣer swadda ɣer luḍa, aman n lḥallu, aman n tudert, yessefk amezwaru ad ṣfun netta. Akken i win iqqaren iman-is d amasiḥi s uqemmuc kan, ila am iɣzer nnig unebdu, ul-is ur yeṣfa ara. Amezwaru yessefk ad iqebel aman i d-rna Rebbi, aman iṣfan, laɛinṣer, ad ṣfun ul-is netta. Uqbel ara t-istenfeɛ Rebbi, ad yili d lbaraka i wiyeḍ. Deg lexrif, mi yeṣfa iɣzer-nni, ad yawi imiren i wiyeḍ ayen i s-ittunefken, yeɛni aman n tudert, Iɣẓer ur izmir ara ad ijmeɛ aman n lbaraka iman-is. Akken i win iqqaren ila d amaseḥi, win ilan d amaseḥi n wul, win iqablen ṣṣfawa-nni n waman yeddren i d-iffɣen seg lɛanṣer n Rebbi, ad ibɣu imiren ad yawi aman-nni yeddren i wiyeḍ, i wakken ara rebḥen fell-as, ad afen lbaraka ula d nutni. Ihi meyyez bu ul-ik a gma. Ula d kemmini, a uletma, teqqareḍ telliḍ d amasiḥi. Ihi, ad iban, a lxaṭer imiren ad tebduḍ ad tuɣaleḍ d iɣẓer yettawin lbaraka leslak, Ṛebbi i wiyeḍ. Ma mazal ur txeddmeḍ ara annect-agi, tessusmeḍ, ur teqqareḍ i ḥedd belli telliḍ d amasiḥi, imken mazal ur iṣefra wul-ik Sidna Ɛisa, neɣ imken ila wayen isserglen wul-ik iwakken ur tteffɣen ara aman-nni lbaraka i wiyeḍ.

Mačči mi d-teqqareḍ telliḍ d amasiḥi i imeɛnen, lameɛna ma yella tesɛiḍ lɛanser n waman i d-rren Rebbi deg wul-ik. Sidna Ɛisa mi yella deg ddunit yenna-d, Win ara yessewwen deg waman ara as-fkeɣ, ad d-uɣalen deg-s yiwen lɛanser n waman yettgeggigen arma d tudert n dayem. Ma yella neqbel Sidna Ɛisa d ameslek-nneɣ, izdeɣ deg wulawen-nneɣ s laman, Yettrusu dinna lɛinṣer-agi n waman yettgigin alma d tudert n dayem. Aman-nni llan dima deg wul umasiḥi i tidet, seg wasmi yeqbel Sidna Ɛisa d ameslak-is. Yelzem-as ihi ad yesswexxer seg yiɣzer n tikli-ines ayen ara yessergalen tazzla n lbaraka i wiyaḍ. Amek i d-ttuɣalen waman deg yiɣzer ma ḥebsen waman, nnejmaɛen deg yiwen umkan? Yak rekkun, fuḥen, jemɛen kan lehlak. Ɛni la Masaḥi neɣ Tamasiḥit i dagi iḥebsen acercur waman lɛanser Rebbi seg wul-ik? Tura truḥ-ak lehna, ur tesɛiḍ ara lefraḥ-nni tesɛiḍ zik mi tqebleḍ Sidna Ɛisa d ameslak-ik. Attaya sebba ihi. Mi tqebleḍ leslak d lbaraka sɣur Sidna Ɛisa, ur tettuɣaleḍ ara d iɣzer si ara yesmara Rebbi lbaraka i wid i k-d-izzin. Tura amzun yuɣal yerka laman-ik, ul-ik ihlek.

Ṛebbi ur aɣ-iǧǧi wara mebla lmeytal deg wawal-is, n win yuɣalen d iɣẓer lbaraka i wiyaḍ. Tikkelt-agi d tameṭṭut iqeblen lɛafu d leslak sɣur Sidna Ɛisa, truḥ imiren tenna-yasen i wid akk ay tufa deg ubrid-is. Wid yesɛan tektabt n Inǧil n Yeḥya, tzemrem ad tafem taḥkayt-nni deg Tasuret Ṛebɛa, laya xemsa. Sidna Ɛisa yewweḍ ɣer yiwet temdit isem-is Samarya. Dinna i yella lbir n Yaqub. Imi yeɛya deg ṣṣfer-is, Ɛisa yeqqim akken zdat lbir deg lweqt uzɣal. Tusa-d ad tɛuggem yiwet tmeṭṭut n Samarya. Dɣa Ɛisa yenna-as, Efk-iyi-d ad sweɣ. Lxaṭi ṭṭulba-s ruḥen ɣer temdint ad aɣ-nɛawin. Tameṭṭut-nni tenna-as, Amek, armi keččini la n duda i tessutreḍ-iyi, nekk i la n tameṭṭut n Samarya, ad k-fkeɣ aman ad tesweḍ?

Tameṭṭut-nni tenna-yas efk-iyi laman-nni. Dɣa teǧǧa asagum-is truḥ ɣer temdint tenna-yas i medden Iyyaw ad teẓrem yiwen i yennan irkul ayen xedmeɣ waqila d lmasiḥ. Ddan yid-s ufan lmasiḥ. Sinna Ɛisa yeqqar awniḍ-agi kunwi i t-iḥemmlen ruḥet ad txedmem kifkif. Uɣalet ula d kunwi d iɣeẓrawen iṣfan yettawin lbaraka d leslak i wid ur nessin ara mazal n Masiḥ. Nezmer ad awen-nceggeɛ yiwet tektabt yesɛan deg-s taḥkayt-agi i awen-ḥkiɣ iḍ-agi ɣef aman yeddren i d-yettakksin n Ɛisa i wid i d-yettasen ɣur-s. Tektabt-nni isem-is Suis-moi s tefransist, nesɛa-itt diɣen s taɛrabt. Ataya ihi lɛelwan-nneɣ ma tebɣam ad tessustrem tektabt-agi. Ktbet-iyi Lalawerḍiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Lalawerḍiya, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun f lweqt-agi, inuba lexbar n lxir Ass n ssebt, ɣef lweqt-agi, i tikli lmumen. Nubat-agi i snat s taqbaylit ttawḍen ɣur-wen si Transwal Radio Monte Carlo ɣef lmuja talmast 205 lmitrat 14 67 kilwert. Beslama ihi ay tmaten di sedma.